Бу сылгы мыйын ортотугар биһиги Айыы кыһатын национальнай гимназия бэһис, отуз уонна онус кылаастар үөрэнээччилэрэ Санкт-Петербургдааҕы альфа-диалог неккоммерческай тэрилтэ ыыппыт литературнай уонна профориентационнай бырайыгар кытынныбыт Биир нэдиэлэ иһигэр элбэҕи биллибит, көрдүбүт, үөрдүбүт-көттүбүт, саҥаны арыйан толкуйдаатыбыт Мин Санкт-Петербург куоракка көппүппэр наһаа үөрбүтүм. Кыраһыабай Санкт-Петербург куоракка көтөн кэлбиппит Кыттан кэлбиппитигэр Санкт-Петербург куорат кэрэтин масштабын көрөн баран, олус сөхпүтүм, биһиги улахан комфортабельнай уонна кыраһыабай автобуска кэлэн ылбытыгар астыммытым, гостиница айаннаатыбыт Октябрьская диэн гостиницаҕа түспүппүт, наһаа минньигэс аһынан аһаппыттара. Нүөмэрбитин, эбээппитин олус сөбүлээтим Петербург куорат центрыгар күүлэйдии, саҥаны билэ, көрө барбыппыт: «Наһаа да үчүгэй этэ, барыта күлүмнээн турар этэ» Биһиги Саакьевскай соборга сырыттыбыт. Бу соборга уонналарын олус сөбүлүү көрдүм. Онтон Петр I пааматтааныгар сырыттыбыт. Салгыы биһиги Эрмитажка баран, Дворцовай буоссакка күлэйдээтибит, Эрмитаж сүрэхпин үөртэ, сүргэни көтөхтө Питер олус кэрэ уонна интэриэһинэй куорат, элбэх кыраһыабай миэстэлэрдээх достопримечательностаах эбит. Мин элбэх собуордары көрбүтүм, арай биир саамай сөбүлээбит собуорум Исаакиевский буолла. Иккис күҥҥэ Василиостровская диэн станцияҕа тиийбиппит, бастакы үөрэхпит онно ааспыта, Елена Робертовна Ядровская биһиэхэ Пушкин лицейга олорбут күннэрин кэпсээбитэ Ол кэмҥэ биһиги онус кылаас үөрэнээччилэрэ бастакы улууспутугар сырыттыбыт. Ол Штиглиц аатынан художественнай академия этэ. Онтон Эрмитажка сырыттыбыт. Кыраһыабай, барыта Тыбарыска майгынныыра Мин санаабар, онно олоро сылдьыбыт урукку дьон ыраахха күнү быһа дабырыс иһигэр сылдьан сахсаллара буолуо, тоҕо диэтэр дабырыс иһигэр сад, театр элбэх киэҥ колонналаах халаантан түспүт курдук кэрэ салаллар элбэхтэр. Онтон Петровскай акватория диэн музейга барбыппыт. Бу урукку Петербург макета. Биһиги бу куорат историятын туһунан элбэҕи биллибит Петровская акваторияҕа кып-кыра куукула дьоннор олохторун көрбүппүт Онус кылаастыр Эрмитаж кэнниттэн Санкт-Петербургтааҕы технология уонна промышленнай дизайн университетыгар ыалдьыттаатыбыт ыам ыйын уон иккис күнүгэр Пушкинские горы бардыбыт, суолбут алта чаас буолла. Пушкинскай дэриэбинэ, Петровскай музей уһаайба курдук миэстэлэргэ сырыттыбыт. «Ура! Пушкин сирдэринэн экскурсияҕа сылдьыбыппыт» Пушкин дэриэбинэтигэр экскурсиялаатыбыт, онно Пушкин саҕанааҕы дьиэлэр туттуллубакка уруккуларынан тураллар. Кыракый түнүктээх, кыракый ааннаах дьиэлэр, Дьиэлэр олус тупсаҕай, киһи кутта-сүрэ туохтуур учумпу этилэр, нуучча оһоҕун көрбүппүт, ол оһох үрдүтүгэр утуйуохха сөп онтон мельницаҕа барбыппыт онно бурдук хайдах оҥороллорун кэпсээбиттэрэ уонна көрдөрбүттэрэ Салгыы биһиги Пушкин хос эһэтин Петровская уһаайбытыгар сырыттыбыт, онно хостон хоско көһө сылдьан кулейдир олус интэриэһинэй этэ уонна иннэ олоро сылдьыбыт дворяннар туһунан кэпсэбиттэрин сэргэн иһиттибит. Интерьерэ олус кэрэ уонна уратылаах этэ Астык сиэр, Пушкин хасаһыата олорбут дьиэтэ миэхэ Эмиэрикэ чааһынай дьиэлэрин санатта, дьиэ ойоҕоһугар элбэх да элбэх сибэкки олордубуттар Мин Петровский музей уһаайбаны ордук сөбүлээтим. Сад олус кыраһыабай, уһаайба бэйэтэ эмиэ. Киэһээлик биэргэ үөрэнэр оҕолорбун кытта гостиница тиэргэнигэр онньообуппут. Төрдүс күн наһаа да үчүгэй этэ, биир күн иһигэр элбэх сири көрбүппүт Савка хайата Михайловскай музей уһаайба, Тригорскай диэн Осиповтор, Вульфтор музей уһаайбалара уонна Святогорскай Успенский монастырь, Пушкин көмүллэр ситастирэ. Бу күн олус насыщеннай этэ. Экскурсоводтары истэргэ музейдар уһаайбаларын көрөргө интириэһинэй этэ. Пушкин бэйэтин уһаайбытыгар Михайловскайга оригинальнай миэбэли, раамалаах портреттары, интэриэһинэй экспонаттары кытта билсибиппит. Тригорская Осиповтар Вульфтар музей уһаайбаларыгар баран бу уһаайба хаһаайыттара Пушкины олус таптыылларын, сценаларын билбиппит. Пушкин чугас олорор буолан, сатыы да аатынан да манна элбэхтик сылдьар эбит. Бу олус кыраһыабай баай дьиэ этэ. Онно былыргы мал сыаналаах экспонааттар элбэхтэр. Биһиги араас музейдэргэ сылдьыбыппыт. Мин Пушкин бэйэтин усаадьбатын Михайловская оһо бэсэбилээтим Ордук долгутуулаах буолла бу айаҥҥа Пушкинский горы. Бу дьэ кырдьык киһини сөхтөрөр кыраһыабай сир. Айылҕаны кытта ыга сибээстээх. Биһиги тула ойуур, күөллэр, үрдүк мастар этилэр. Биһиги Пушкин бэйэтэ, кини дьиэ кэргэнэ уонна өбүгэлэрэ олорбут сирдэрин кытта билсистибит. Улахан, киэҥ-куоҥ дьиэлэр буолан баран, киһи олорорун сиэринэн боростой ис-тас өттүлээхтэр. Кинилэр Пушкин хайдаҕын көрдөрөллөр уонна манан киһини тардар, мусугутар күүстээхтэр. Бу да иһин Пушкин бу дойдуну ис сүрэҕиттэн таптыыра, манна тардыһара буолуо Путешествиебыт бэһис күнүгэр биһиги Петербург үрэхтэринэн уонна каналларынан экскурсияҕа сырыттыбыт. Теплоходунан сылдьан историческай дьиэлэри көрбүппүт. Күнүс уон икки чааска Петропавловскай кириэпэстэн пушка ытарын истибиппит. «Баам-баам!» Онтон Русский музей көрбүппүт, истибиппит Манна кыраҕыабай дириҥ ис хоһоонноох хартыыналары уонна олус интириэһинэй экспонаттары көрбүппүт. Улахан хартыыналары сөбүлээтим. Алтыс күммүтүгэр биһиги Петергофка барбыппыт. Петергофка айаннаатыбыт, оо даа ынырык астык сир остуоруйаҕа сылдьар курдуккун фонтаҥҥа киирэн турбуппут сайаан барыта уу буолбута элбэх да элбэх фонтан баар петергофка бардыбыт онно наһаа элбэх фонтаннар бааллара барыта королевство курдук кыраһыабай этэ кылааспын кытта олус элбэх кыраһыабай хаартыскалары оҥордубут уонна бириэмэни үчүгэйдик атаардыбыт Петерговка Петр I бэйэтэ айбыт фонтаннара бааллар, оттон ону Шутихов фонтаннар диэн бааллар. Интэриэһинэй үөрүү-көтүү этэ. Эбиэт кэннэ Петербурга Төҥҥөн «Барышня крестьянка» диэн спектаклга барбыппыт. Бу олус интэриэһинэй спектакль этэ. Бүтэһик күҥҥэ сказка суруйа барбыппыт. Барыбытыгар атын-атын сказка буолбута. Барыбыт киэнэ интэриэһинэй этэ. Наталья Николаевна Алексееваны кытта остуоруйа суруйбуппут. Дьарык интириэһинэй уонна сайдыылаах этэ. Остуоруйаны хайдах суруйарбын биллим уонна инникитин тугу эмэ айыахпын баҕарабын. Мин тайга кысчан туһунан остуоруйаны суруйбутум. Биир остуоруйаны табаарыстарбын кытары оҥорбуппут. Табыллыбыт остуоруйабыт наһаа үкүлээх этэ. Онтон Пушкин музей квартиратыгар бардыбыт. Пушкин бэйэтин дьыбаана баара, кини онно тыынан быстыбыта. Миэхэ биир кэмҥэ олус интэриэһинэй уонна мунчаардар этэ Чиэһинэнди кэттэххэ миэхэ наһаа интэриэһинэй буотах этэ, ол гынан баран Пушкин кабинетын көрбүппүттэн үөрдүм Барыта наһаа үчүгэй этэ Улахан классыр бу күннэки биллэр техническай уустарга сылдьыбыппыт. Санкт-Петербурда точно механика уонна оптика институтугар уонна Санкт-Петербурда Улуу Петр аатынан Паракинский университетка. Гостиницаҕа төннүбүппүтүн кэннэ проект түмүгүн таһаарбыттара уонна сертификат туттарбыттара Санкт-Петербурга мин өссө тиийэ сылдьыаҕым Бүтэһик күммүтүгэр нөмердэри босхолоотубут уонна аэропорт диэки бардыбыт. Куораты, гостиницаны, Чуутардары, оҕолору кытта арахсар олус хомолтолоох этэ. Саха сиригэр, Санкт-Петербурга баар миэстэлэр булуон суоҕа диэн билэр буолан баран, Питергэ көтөн кэлбиппитин саҥаттан, бастакы күнтэн саҕалыахпын баҕарабын. Арахсыахпыт иннинэ биһиги хайаан да өссө биирдэ көрсүөхпүт диэбиттэрэ. Мин итиннэ улаханнык эрэнэбин Юторбутугар Елизавета уонна Юлияҕа махтанабын, альфа-диалог программатын сөбүлээтим. Учууталларбар Нергиана Владимировнаҕа уонна Ольга Игнатьевнаҕа махтанабын. Маннык кэрэ сирдэрин илдьэ сылдьыбыттарыгар Бу проекка кыттыбыт буолан, мин ханнык үөрэххэ туттарсарбын биллим. Бу улуу куораты кытта билистим, кини баай историятын биллим. Маннык кыах биэриллибитигэр мин улахан махталбын тиэрдэбин. Мин наһаа астынным бу куоракка сылдьыбыппыттан. Наһаа кыраһыабай куораты көрдүм. Питер туспа быһыылаах-майгылаах, ураты көстүүлээх куорат эбит. Ким билэр, баҕар мин манна көһөн кэлиэм Литературная сессия диэн программаны олус сүбэлээбитим. Үөрэнэр уонна саҥаны билэр наһаа интириэһинэй этэ. Ордук музейдары уонна Псковскай обласка Савкина-Гарадин сири сөбүлээбитим. Мин элбэх саҥаны билбитим. Эрмитажка буолбут экскурсия наһаа үчүгэй этэ. Санкт-Петербург бэйэтэ кэрэ куорат эбит. Мин санаабар дьиэлэрин тутуулара, кыраһыабай баҕа, олохтоохтор көрсүө уонна доҕордуу сыһыаннаахтар. Бу программаҕа өссө да кыттыам этэ. Маннык түгэн өссө түбэхтээҕинэ, үөрүүнү кытта сылдьыам этэ. Биһигини кытта сылдьыбыт учууталларбар уонна тьюторга олуһун махтанабын.